Shoko rinobva kuna Mateo 25 kubva pa1 svika pa10. Musoro wenyaya unoti mufananidzo wavasikana vane gumi. Zvino ushe hwokudenga hungafananidzwa navasikana vane gumi vakatora mwenje yavo vakabuda kundochingamidza chikomba. Vashanu vavo vakanga vari mapenzi, vashanu vavo vakanga vakachenjera, nokuti mapenzi akatora mwenje yavo akasatora mafuta, asi vakachenjera vakatora mafuta mumidziyo yavo nemwenje yavo. Zvino chikomba chakati chichinonoka, vakakotsira vose vakavata. Pakati pousiku vakanzwa mhere mhere Chikomba chouya. Budai mumuchingamidzei. Zvino vasikana vose vakamuka vakagadzira mwenje yavo. Mapenzi akati kuna vakachenjera, Tipeiwo mamwe mafuta enyu, nokuti mwenje yedu yadzima. Asi vakachenjera vakapindura vakati, Kwete, zvimwe haangakwaniri isu nemi tose. Endai henyu kunovanotengesa muzvitengere vakati vachienda kunotenga chikomba ndokusvika zvino vakanga vakagadzirira vakapinda nacho pamutambo wokuwana mukova ukapfigwa amen
what you do will attract something how you prepare yourself

What I'm seeing today on yourself, you're the product of your mindset, how you run things. Zvamuri nhasi kana takakutarisai tinoona uri mucherechedzo wemabatiro amunozviita paupenyu hwenyu. Zvamurizvo nhasi kana takakucherechedzai tinoona mashandisiro amunoita nguva yenyu paupenyu haleluya mashandisiro aunoita nguva nemabatiro aunozviita mabatiro aunozviita ndozvauri nhasi hazvina mumwe munhu akauya kuzodzvara every minute and every moment you are here on earth you are planting another product yamangwana kana ukaswera wakarara ungachonulele ndo zvichazongobuda kuswera mangwana iko kusaphuma phambi kwakusasa kana ukaswera uchinyeya vanhu ungachonunyeya abantu vachazokutarisa 10 years from now vachazongoona abazakukhangela 10 years ukusuka lapha bazaphongubona haleluya kana ukaswera uchitiza chikoro ungachona ubaleka isikolo vana vari panapa linabantwana elilapha vabereki venyu vari mubishi kuti vabhadhare mari dzechikoro phambili eliyakhona ngale muchitiza henyu chikoro libaleka isikolo muchiita zvemadrugs vabereki Lisenzo vachibhadhara mari kwamadrugs. dzechikoro 10 years from now 10 years kusuka namhlanje maresults ezvamuri kuita achazobuda ama-results alokhu elikwenzayo azaphuma egcekeni haleluya

ourselves so that tiburitse a better product ukuthi siphumise ubuhle bethu tiburitse munhu akakunda siphumise umuntu onqobileyo forget about today forget about yesterday taakuda kugadzira munhu anokunda mangwana sesifuna ukulungisa umuntu ozanqoba kusasa

Silungisa umuntu onqobayo.
Hallelujah. Wanzwa zvandiri kutaura? Uzwile ine ngukhulumayo.
Tula kutaura nyaya yeku attractor. Sifuna ukukhuluma indaba yeku attractor. It's either you can attract wealth. It's either you can attract poverty. It's either you can attract marriage. It's either you can attract remarry.

kufanana navasikana vane gumi sifanana lamantombazana muri kuattracta chii what are you positioning yourself for muri kuzvipositiona for chii
chii chamuri kuda kuti chizouya pamuri mangwana kuine lizafuna kuti kuve khona kusasa kini you have to work out for everything that you want to happen in your life zvinhu hazvingouyaba izinto hazipongubuya nje zvinotoattractwa ziyaattractwa kuti zviuye ukuthi zibe khona zvinhu hazvingoyerekana zvasvika izinto haziphonguba sezikhona zvakafanana nomunhu unoenda worara achidhakwa ukhona umuntu ongaphonguhambe siyadakwa wobva anodhiraivha motokari sehambe seyathatha imota akadhakwa zvekuti kana zita rake haasi kuruziva edhake woti noma ibizo lakhe kalazi ari kuattracta chii uyu uye aveattracta ndo ari kuattracta death uattract ukufa munhu unoenda zvake unowata kubhawa achinwa zvinodhaka atsira zvinodhaka anathe ibhawa elale bhawa obva anopinda mumotokari Sesi ya Tati Mota. iye anga achitombokanganwa kuti chitupa chake chiri papi yena nxade ekhohle ukuthi isithupha sakhe singaphi zvichida atobuda mubhawa asiya imwe bhutsu kumbe waphuma ebhawa kukanganwa kuti ndauya neimwe bhutsu ekhohle ukuthi ndiye anobuda kuda kuenda kunogarira motokari nguyena loza aphume siyahlala imo mumugwagwa mune eh, masainzi akawandisa khona apha emgwaqweni kuyabe kulabantu abaningi kana iwe wambokanganwa bhutsu yako ko zvimasainzi ma wena zvese uke zvemurodhi wakhohlwa izvi. isicathulo chimwe chisaini chinotimira pane njanji amanye amasayini athi kule njanji kana wambokanganwa bhutsu ungachione here Ma uke chikwangwari wakhohlwa ichocho ichi?
isicathulo ungakwanisa yini ukubala leyo sayini in this life you can attract death in this life you can attract wealth In this life you can attract marriage. Paupenyu huno munokwanisa kuattracta mari.
Uyakwanisa kuattract mari. Paupenyu huno munokwanisa kuattracta urombo. Empilweni uyakwanisa kuattract ubuyanga. Paunhu hwedu hwatinoita tichirarama zuva nezuva. Ubuntu betesi buyenza esipira. Tinokwanisa kuattracta ufumi. Siyakwanisa kuattract Tinokwanisa kuattracta mazi.
mazita siyakwanisa kuattracta mabizo mazita anogona zvekubuda mukurarama kwatinoita zuva nezuva amabizo azaphuma ekuphileni kwethu panogona kubuda zita rekuti rombe ayakwanisa kupanogonha kubuda zita rekuti sibenzi panogonha kubuda zita rekuti zitsotsi panogonha kubuda zita rekuti mufundisi panogonha kubuda zita rekuti mupfumi panogonha kubuda zita rekuti minista panogona kubuda zita rokuti injiniya panogona kubuda zita rokuti pairoti zvichienderana nounhu hwatinoita panguva yedu yokurarama saka ndinoda kuti musashayiwe hanya

kukhona okuzakunika ibizo saka dzimwe dzenguva uchazvigokera moto muziso kwesinye isikhathi uyakwanisa kuti dzimwe dzenguva uchazvigokera kufara okunye uyakwanisa ukuzozilethela ndauya kuti tionesane maringe neunhu hwedu pakurarama kuti sibonisane mayelana lempilo yetu tichiziva kuti hakusi kungoswera kwatiri kuita sikwazi ukuthi ayisiphonga utshona izvozvi izvi patiri panapa khona lapha esikhona khathesi pane chimwe chinhu chatiri kuto

vamwe ndokubva wanzi wise abanye kwathiwa vahlakaniphile what are you attracting now is my question to you makaona mwana wechikoro ndabona umntwana wesikolo anoda kupasa exam asi haadi kuwerenga uye abefuna ukupasa iexam mwana wechikoro akadaro anozopiwa zita rekuti dofo kuti exam anoda kuipasa asi kuwerenga hadi
tine vanhu vanoda zvinhu zvakanaka paupenyu asi havadi kuzviprepare silakho kuhle empilweni kodwa asilungiseleli iwewe phatshe zvakho you must work wena kuzvishanda umele ukusebenze mazvinzwa ka

Haleluya. Chakanaka hachizongouya. Okuhle akuphongubuya nje. Ndiri kuona kuti zvakanaka muri kuzvida. Siyabona ukuthi okuhle liyakufuna. Ndiri kuona kuti zvakanaka muri kuzvishuwira. Ngiyabona ukuthi okuhle liyakuthakazelela. Ndauya kuzokuudzai kuti vamwe vasikana vakapedza maefforts. kodwa siyabona ukuthi amantombazana afake vakazosvikowana description yekuti vakapusa vasetwa khona vayiziwula tinogona kurarama pamwe chete vamwe vachibudirira siyakwanisa ukubona abanye bephumelela nekuti vamwe vanotora that bold step kuita self work out hakuna kuchipa handitika